Бу авыл кешеләреннән күрше әбидән, күрше әби миңа борыч килесе бирде, аны килесе. Менә ул, менә шулны тоттырды ул миңа. Борыч килесе дие. Борыч тия торган булгандыр инде ул. Киле дие. Борыч килесе дие. Шуны бир, кертеп бирде.

Монда бөтенесе почти авылдан җыелган инде. Менә шул самовар гына апа кияүгә чыккан ич Чувашиян татар авылы, татар шуруты дигән. Шул авылда лист самовар алып кайттык менә бу зурны, зур самоварны. Каршыда күрше абый бар инде, ну, минем яшьнәрдән, миннән олырагый ул, әйе. Шул. Абый граммофон бирде. Шул ике ел Чувашиядан кайтып инде. И без без болай калганнар бөтенесе тә авылныкы. Бу тальян гармунны үзем алып кайттым. Антиквариат бар бит Чаллыда. Шуннан алып кайттым тальян гармун. Сәгъди Фәрхәт исемле егет биргән имлә бу сәгатьне. Шәхтиева Мөхидә апа бу күкле сәгатьне. Бусы ирем коралларын ул үзе куйды инде боларны. Миләш каллар. И үтүкләр бар менә монда. Авылдан җыелган инде болар. Чүлмәкләр, балчык чүлмәкләр. Алар тоже авылдан кешеләр бирде инде. Зарипа Ханиапа бирде бысын. Бысын Сабированы Лейсина әби исән түгел инде ул бирде. Пластинкаларны инде мин үзем тоя күрәм, шага җырчылар. Мин бөтенесендә шунда җыйдым да җыйдым, җыйдым да җыйдым. Кешеләр дә биргән әйтә шулай. Бушкафны ирем үзе ясаган иде. Безнең кухняда ул ниләр, салалар, салат сабалар, төрле әйберләр торды инде шушында. Калаклар да инде шунда торды. Элек тә, элек инде, элек инде асы күптән инде. Үз ясаган юлы. Ирем ялаган пижидинне күбрәк. Менә бу значит. Сы үземне әнкәемнең дистбесе яшеле. И бысын Авылда бер хатын-кыз, Гәүһәрия Камалиева Гәүһәрия бирде бүләк итеп, күп җыллар элек инде, ун-унбиш еллар элек. Утыз-кырык еллар элек Алабугадан кайткач, Муса Җәлилне. Есенинны Чаллыдан алдым, Гагаринны Чаллыдан алдым, антиквариаттан. Пушкинны Алабугадан алып кайттым. Горькийны да алып кайттым Алабугадан. Бу, ә бусын Володя Ульяновны алып кайттым Чаллыдан. Бусың авылның авыл кешесе Фаяз Сабиров Фаяз урда мәрхүм яшь китте, 40 яшьләрендә узгачта китте. Ул биргән иде миңа. Геп эрләү станогын минем иремнең әнисе Гыйлметдинова Нәсимә булган инде. И шулның әнисенеке, ул ул әбисе, иремнең әнисе Сейфиева Камилә 93 яшендә вафат булды. Чабаталарны он кешеләре бирде инде. Ә бысын, әй, үзем, бысын чабата үзем сатып алдым. Бу җиз тасны күрше бер безнең кырда ана торучы күрше әби бирде. Яхинам Мәсрәбану әби бирде моны. Ул исән түгел, вафат булды, мөхтә булсын. Ә бу җиз комганны Свежскидан алып кайттым. Дәресләрдән кайткач, килделәр алар. Урыста укучы Тумай балалары, урыс мәктәбендә укучы. И, туган тумайчалар, якын кешеләр кергәләп карап чыгалар. Үзебезнең татар халкының тормышы көнкүреше бөтенләй була бөтен әйберләр. Шуларны белү кирәк дип уйлыйм. Милләтебезнең үткән һәм бүгенге тарихы да, халкыбызның иң якты һәм изге бизәкләре аңа сыя. Менә шул күңел нурларын сирпеп дөрләп яна. Үзйөштерү мәңгелек, дәвамлы эш. Аны яңадан-яңа табышлар өстәп тормасаң, ул учак акрынлап сүрелер иде. Ә халкыбыз аны сүрелдерми, гел дөрләтеп тора, дип язганмын.